Ngo ma in itye ka timone, onyo ngo ma wun wumito timone me nene ni wukelo lutelawa karacel, bringing all the MPs together to speak with one voice, neno ni i peko madwong ma tye ka yelo Acholi, water wunu karacel. I kin peko ma imwonyo Honorable Mark Moro loko waco ni i question time ma mege ni, ibedo ki kare me penyo acel keken, ento lapeny no dwong ata. Peko ma in ingeyo i Acholi iromo titowa, ka bene itito, wabitimo ngo me tyekogi? Ber Pat, amito ni apwo matek peny ma in ikelo i wi meja. Amito kong amed manok i lok ma Honourable Mark Mor owaco lok akec. Ka ineno lobo Acholi kit ma tye kwede kombeddi, Karamoja, Ki i kabedo mukene tung malo me Uganda, winyo area me West Nile bene ka mukene calo Nebi ki Pakwach ki bene tye iye. Put lango ma nonok bene. Ceng oryeny matek pi kare malac adada. Gin ma ono con pe timme. Oweko cam me poto kot me acel weny otwo oko. An abedo ka poko kodi anyogi i umoro nge kampeni midyet ni me yubbe pi poto kot me acel. Ento ka inen anyogi pa dano kit otwo kede poto kica magi, weko ripoti eni wabedo ka nongo cim mapol ki bot lwak i area wa o weng mapat pat ma tye Acholi Sub-Region. Ci macalo Acholi Parliamentary Group, kit ma in iwaco kede ni wan omiyo dwan bot gamente, waloko i media, Ma cwinya yom bene ni wun bene obedo tye lawang mubedo tye me kwanyo ngecwa ki dwanwa. Wacoyo waraga i opic pa Prime Minister ma kopine ocito bot ladit lobo bene, Prime Minister macalo Leader of Government Business ni omyero kilar lwak ma megwa. Me acel ki pok cam pi aruya pi tutunu kong. Ki me aryo ki pok kodi gwok poto kot me aryo ni romo bedo ber wek dano olar cam i poto. Olo olo eno ni romo bedo more sustainable than cam ma kipoko ni. Ci watye ka kuro adwoki ne minister wa me Northern Uganda Honourable Beatrice Akori tye ka following up very closely rwate ki ladit ma loyo operation wealth creation odwoki wa bene report kun bedo wa miyo well households ma i Acholi wa bedo ka coko ne wek en obed ki kare me neno planning wek ki laa dano ki kodi ka twere. Ci eni yo acel ma watye ka medo keto preca pien waniang ni jo mukene pe tye ki ngec maber i kom Northern Uganda, tutwal Acholi Sub-Region. Pien ajument moni tye ni, aa, kec tye i Karamoja keken, kec pe i Acholi. Ento ka iyo aye agagi okombeddi, watye ki cases me to ma dano mukene dong kwo gurwenyo. Dano tye ka camo papai, giboko ki kado, cam peke. Ci wamito ni gin onge maber weko wamoko bene i Acholi Parliamentary Group ni lamemba mo keken ma onongo kare me loka ka mo keken myero owac tam en ka maleng honorable mak mot kit ma owaco penyo prime minister ma wan weng watye i parliament wek omedo pressure i kom lok eni pe en o kombeddi ma ci alok i honorable akol tye ka yubo motion lok kom kec ma wacoko waraga pa chief administrative officers oweng ma i acholi lawor amii obote en tye ka penyo speaker wek omine kare on the floor wek okel motion i lok kom kec idi ot wek kinyam lokke Ka wamiyo gin ma watye ka temo timone matek advocacy, pien eno ni tic ma megwa, ci kit ma iwaco ni, macalo lumembers me palament ma i Acholi, ngo ma an abitimo me ripo wi dano kacel? Wek wati kacel gin ma tere. Ma aloko ni dong watimo kacokke wang adek macalo Acholi Parliamentary Group, nicakke ma kiyerowa, kombe dong watye ka romo cabit aryo i opic, Watimo bene dong outreach acel wacito paco waloko i radio station ma tye paco kunnu ma atye ka neno ni ribbe tye maber pat gin ma amyero awac ki jowa ma tye ka nenowa i wan lwot TV en aye ni tela weng tye ki karene dok tela weng ka obino i tela tye ki tic atima pi kare ni eno ni wan wabedo ki actually parliamentary groups. kare mapol mwaka me tela mapat pat kare mukato angec apo kare pa ogenga latigo gi ma ogi Reagan gi gin ma onongo dano mito ma loyo en aye kuc dano tye i kam dano tye ka buto i lum dano tye ka buto ite varanda kuc was the priority oweko ka inen tic pa jo mukene ki dwan me kelo kuc matek adada atir ma wanongo kuc people appreciated their work kare wa ni kare me gin ango. An abedo i kacokke ki lumembas, executive waribo dogwa kacelu. Gin ma wawaco bot membas ni kare-wani peko madit ma watye kwede en aye lok ka can. Can tye matek i lobo Acholi, litino pe tye ka kwan pi can, dano yoto komgi pe tye maber pi lok ka can. The main problem is can. Waryemo can nining ki i lobo Acholi? Weko kite ka pud peya wan omoko legislative agenda wa macalo APG weng, ento i kin jami ma waneno ma pigi tego ma myero dong watim, can tye i kine. Walweny i kom can nining? Ci oweko eni okelo an me kelo dwan me ota matek, ma wa i redio nino ca ducu ka ma awoto i lobo Acholi, wa i TV tin ma aloko ni atye ka waco ni gin mo wamito madit makato wek wan